Tun tumah hian zirlai pathumna ka pian ka seilenna ram tih rokunga phuah kan zir chhunzawm leh dawn a ni. Changkhatnaah chuan aw ka pianna ka seilenna ram nuam i awmna pial lei zo hmun sangah Thing zar mawi leh pangpar vulna ram nuam ram zawng laiah i mawi chuang mang e, a ti a. Chu mina a sawi tum a awmzia chu, Aw ka pian ka seilenna ram nuam a tih chu Mizoram a sawina a ni a. Kha Mizoram a pian leh a seilenna ram kha nuam a ti em em a. I awmna pial lei a tih chu i awmna lei, i awmna khawvel lei lung pawh sang takah a innghat a, chu i Mizoram awmna chu hmun sang tak a ni a, tin thing zar mawi leh pangpar chi hrang hrangin an bawmna, an vul chukna hmun ram nuam tak mai a ni a, tin chu mai ni lovin ram zawng laia a ti a, ram hrang hrang nena han teh khin pawh hian Chung ai chuan i mawi chuang a ni, i mawi em em bik a ni, tiin kha Mizoram a pianna kha changkhatnaah hian a rawn sawi chho va. Tichuan a thununah chuan a mawi ka pianna ram kan Zoram nuam. Tlangtin zaleng insuihkhawm zawng nen. Finna thlifim leng velin min chhem la, sual leh a chhumpui zing te chhem kiang rawh, a ti a. A mawi ka pianna ram kan Zoram nuam, Mizoram a pianna kha mawi a ti a, nuam a ti a. Tin chu mai ni lovin tlang hrang hrang a insuih khawm dan te, a inbelh bawm dan te, a inchuk tuah, a invuah dan te kha i A rem a ti a, a mawi a tha a ti a. Finna thlifim leng velin min chhem la a ti. Finna thlifim lo leng se la, thlifim kha finna angin a tehkhin a. Chu thlifim, finna thlifim chuan chu Mizoram chu min rawn chhem se la, kan sualna te, kan atna chhumpui chhah tak mai hi han chhem kiang se la tiin. Pu Rokunga hian duhthu a sam a, Pu Rokunga te hun lai chho hian kan hriat angin Mizo te hnam changkang tak kan la ni lo. Sualna te, atna leh mawlna ten Mizo mipuiah khan nasa takin bu a la khuar mek a ni. Chu an sual leh an atna chi hrang hrang te chu finna in rawn luah lan selang. Chu finna chuan khang an atna te, an sualna zawng zawng te kha chhumpui thlina an chhem a kiang duak ang hian chhem kiang sela tiin duhthu a sam a ni a. Changhnihna chuan Chuan ila zawl khaw zo hmun tlang chhipah a lang e, tlang tin vang khaw run rem. Chuta zaleng zawng te engtin awm maw? Suihlung an rual ve hian ka ring mang e, a ti chhun zawm a. Chuan ila han tih chu va kal ila han thlir ila Mizoram a tlang sang tak a chhip atang te khan khaw hrang hrang E, a lang. Mihring awmna khawhmun hrang hrang te kha a lang a, chuta zaleng chuta mi te chu engtin nge an awm ang? Chuta an nula leh tlangval te chu engtin nge hun an hmang ang? Suih lung an rual ve hian ka ring mang e. In lungrual takin Rilru thinlung hmun khatin an awm ve hi ka ring a ni tiin a ngaihdan a sawi chhuak a ni a. Tichuan, changthumna chuan nangmah timawitu tlawm ngaih zalenna, lenglai hmel entu nun dan mawi te, tin kim dawn a han thlir vel chang ni hian pa rangvul mawi thlir ka ning lo che a ti a. Chu a pianna Mizoram timawitu chu tlawm ngaihna te, a zalenna te kha a ni a. Chu chuan leng lai, zawng lai, tha lai hmel te kha a ti mawi em em. Tha lai hmel en tu a ti a, tha lai hmel a ti mawi a. Tin, chu mai ni lovin an nun dan mawi, zo nun mawi tih te pawn Pu Rokung a ngei pawh hian he tlawm ngaihna hi a lo sawi thin a ni. Chu tlawm ngaihna chuan Mizoram kha a ti mawi a, chu mai ni lovin thalai te hmel kha an nun dan khan a ti mawi em em a ni. Tin Kim a ti a, chu chu thil chi hrang hrang dawn a, dawn tih chu ngaihtuah a ni a, thil chi hrang hrang kan ngaihtuah a, kan thlir vel chang te pawh hian pangpar vul mawi tak ang mai hian Thlir ka ning lo che chu a pian leh a seirenna ram chu a ti a ni. Tichuan Changlina chuan hrang leh thar tan parin lo vul chhuak la, Matiang sawn lai puan ang bang lovin hriatna pangpar mawi a lo vul hun tur ṭhal tui ang Ka lo nghak ve asin, a ti chhun zawm a. Chu Mizoram a pianna chu thang leh thar tan mi rawn piang zel tur tan pangpar angin mawi takin lo vul chhuak zel se la, hma a sawna, hma lam pana a ke a penna, hma lam pana a kalna chu hetia puan kan banga awm hmun sawn tawh loh a awm ang mai ni lo hian hma sawn zel se la, I Mizoram hmasawnna chuan i thu lovin, puan anga bang mai lovin ke penin chutiang chuan hma lam pan zel se la a ti a. Tin, chu mai ni lovin hriatna pangpar he Mizoramah hian thiamna te, finna te pangpar anga mawi taka a lo par chhuah hun tur hi tha la Tui kang nghak a nghak hlel taka an nghak thin ang hian Pu Rokunga hian ka lo nghak ve asin tiin he Mizoram a pian leh a seilenna, a lo beisei dan te, a duh thusam te tiang khan a puang chhuak a ni. Vawinia hian zirlaiten he Pu Rokunga duh thusam hi ti hlawhtling tur hian mawhphurhna kan nei a ni tiin hria ilang. Chu finna te Chu thiamna te chu Pu Rokungana a hun lai a, tha la tui kang an nghak a, a lo nghak ang hian keini hi a ti hlawhtling theitu, Pu Rokuma duhthu Pu Rokunga duhthusam thlen tir theitu kan ni tih hi inhriain tiang tur chuan thanem ngai takin kan atna te kan sualna te hi chhem kian tir i lang. Kan finna leh thiamna te ten keimahni hi min rawn luh chilh turin thahnem ngai takin tan i la zel ang u tiin kan infuih nawn leh a ni.